Ha khensa ku va mpfula channel ya matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti channel letin'wana ni lava ku khumba mhaka leyi vanhu va ka hina a hi tshikeni ku kha muroho loko ku ri na mikosi emitini ya ka hina or emakaya or endyangwini wa ka hina a hi sungula masangu ma ni twisisa ku ni vulavula yini. Loko ku ve kwala kaya ku love munhu loyi a nga kusuhani swinene na wena, a hi nge ku love kokwana, kumbe ku love vatswari or ku love sesi or buti or makwavo. Na loko swi ri le ka vo mhani u kuma ku ku love kokwana wa xinuna or wa xisati, a hi ti dyondziseni ku endla ku songa masangu vanhu va ka hina. Na loko u kuma ku mina ni na xitandi xa mina le Mfungwa lowun'wana na xitandi xa yena le Mfungha u kuma ku hinkwenu hi na switandi swa hina ivi nkosi wu ri kwihi wu ri a Xikholo hi ri vana va mufi hi ri tindzisana ta mufi or hi ri va buti wa mufi or hi ri vatukulu va mufi a hi sungeni masangu hikuva swilo leswiya swi na khombo ngopfu vanhu vo tala hi nghena emavabyini hi kha hi nga swi tivi ku mavabyi lamawani ma tisa hi yini. I kuma ku munhu i hetelela a va na mabadi or a va na makhombo mo karhi evuton'wini swi swi pfaleka swi nga ha fambi kahle ivi loko i famba i lavisisa va fika va ku byela va ku wena i khe muroho hi vhiki leri a ku ri na nkosi kwala mutini se i fane i ya i ya hlambisiwa ximfumo i hlambisiwa kahle that's why mi kuma ku mimiti yin'wani loko ku ri na minkosi va endla yini loko nkosi wu herini kumbe. hi sonta sorry kumbe hi sonta or vhiki leri landzelaka va hlambisa vanhu va laha mutini kumbe ku ta vanhu va kereke va fika va va hlambisa or hi vanhu va xintu va fika va va hlambisa hi xintu va swi vula yini ku xuva va ta va ta va fika va mi xuva va va va xuva na yini na muti walowo. swi ya hi vona ku va xuva rini se leswiya va endlela va endlela ku mi hlambisa ku mi susa xinyama a ni munhu loyi a nga lova la misaveni a nga ha ri kona emisaveni that's why va ku a mutini luwa ku ziriwini se hi nga tsutsumeli swo kha muroho ngopfungopfu mi kuma ku hi hina lavantshwa la. vanhu vakulukumba va nge swi endli mara kuma ku hina va lavantshwa lava ni kuma ku munhu i na vo ma 21 years anti a yi nge suseke vo ma 21 years se ku ta haleni mi kuma ku munhu yaloye i endla swilo swa vo mandlu leyi vanhu va ta sola wena va nge soli munhu un'wana va ta ku sola wena hi wexe va ku wena i nga endla mistake why i khamero i khe swi tiva ku laha kaya ku zeriwini laha kaya ku na ku na nkosi ma ni twisisa un'wana u ta tibyela ku hayi ni kume nyana munhu nyana i nge ni yiva ku yiva loku ya ka wena hi ku ya ku ku dlayiseni ma ni twisisa ku ta ku dlayisa ku vangela makhombo yo karhi ende swilo leswiya loko swi ta swi nge ti namuntlha kumbe swi nge ti swi nga ta a ndzhaku ka tin'hweti to karhi or a ndzhaku ka malembe mo karhi ivi va ya va ya ku cheka va ku hayi wena i endle swilo swa so loko va ba tinhlolo or va ya kwale ka vaporofeta vo karhi lava hi pfunaka va hi khongelelaku mavabyi. Loko ku ri ke ni hi pfumela ka ripfumelo ra Vukreste loko nkosi wu hela vitanani vanhu va Vukreste va fika va mi hlambisa hi sweswi va mi hlambisaka hi swona loko ku ri hi pfumela ka vun'anga vitanani tin'anga ti fika ti mi mikisela mimirhi va mi hlambisa va mi xuva va mi basisa va endla swilo leswi hinkwaswo leswi ma ni twisa se a hi swi tshikeni leswi swo swo kha miroho a mutini loko ku ri na nkosi munhu a ku hayi a ni a ni a ni a a ni lava ku rima heyi a ni vona xikomu xa mina xi endle xi komiwa xi veka. A ndzi kuma ku na xikwembu mi kuma ku mi heta ku rima hi vo hi vo January mi hete ku hlakula i mavele ma kula ma xi veka xikwembu lexi a mi ta tlhe mi ya rima futhi vo October or November loko lembe ri hela mi sungula ku rima se a hi zameni ku tikhoma vanhu va ka hina na khensa ku va mi pfule chanel ya matimba Emmanuel Maluleke YouTube chanel ni kombela mi subscribe dankie.